Gadewch i ni uh, sbio ar y geiriau uh, garol yma. Wrth i ni wneud, mae'n chwith nad ydy bod ni'n wedi medru mwynhau a bod yn rhan o'r plygain eleni. Um, sawl cymuned yn teimlo'r golled hwnnw. Ond mae yna gyfoeth mawr yn y traddodiad, ond mae yna gyfoeth mawr yn y geiriau, yn y, y tonau. A falle bod chi wedi sylwi dros y blynyddoedd fod yna ddweud stori yr efengyl i gyd o'r dechrau i'r diwedd mewn ambell i, i garol plygain. Ond mae'r garol yma yn pwysleisio'r neges yn fwy na stori. Um, dyledwyr ym i seinio clod, bob tafod yn gytun, gan roddi mawl i'r nefol ner am dyner y gofio dyn. Edrychai iddo'i hun am rodd pa fodd i'n cadw'n fyw, gan agor ffordd i'n cael heb gel i dawel hedd a Duw. O'i ras, ei fab a'r oes o'i fodd anfonodd ddawn i fyd, pa iaith amlyca gariad Io'r am drysor mwya drud? Caed aer y nef mewn gwisg o gnawd yn annwyl frawd i ni. O wele iachawdwriaeth rad, o drefniad un yn dri. Mae geiriau'r nef a'i llef yn llwyr o fore i hwyr o hyd, yn uchel alw arnom ni heb oedi yn y byd. Pregethir Crist hoff wrthrych cred y ffordd i nodded nef, ond gymaint diystyrwch gau ar oer yw eiriau ef. Ar oer yw eiriau ef. Ystyriwn ras yn Iesu mawr yn dod i lawr at lwch, yn dlawd i'n cyfoethogi ni oedd mewn trueni trwch. Ei hun nifer oes o ddirfawr waith yn bridwerth llawn ar bren, Rho ninnau fel ei anwyr blant, ymoliant iddo. Amen. A meddwl ni bod y, y geiriau yma yn rhai gwerthawr i aros gyda nhw wrth i ni gamu dros y trothwy o gyfnod y Nadolig i mewn i flwyddyn newydd. Gobeithio fydd yn flwyddyn gwell ac eto mae yna gymle mawr dyn does yn croni wrth i ni gamu mewn iddi. ac yn ein hatgoffa ni yma am rodd Dyw, bod Dyw wedi yn dyner gofio dyn, gan edrych iddo'i hun am rodd, a rhoi ei fab o'i fodd ei hun felly. A dyma'r adnodau ddoth i mi'n ystod yr wythnos wrth feddwl am y gwasanaeth heddiw o effesiaid yr ail benod. Gan mor gyfoethog yw Dyw yn ei drugaredd. a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe'n gwnaeth ni, ni oedd yn feirw yn ein camweddau yn fyw gyda Christ, trwy ras yr ydych wedi eich achub. Nghrist Iesu fe'n cyfododd gydag ef, a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd, er mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod gyfoeth difesur ei ras, trwy ei diriondeb i ni yng Nghrist Iesu. Trwy ras yr ydych wedi'ch achub trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw, nid yn dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio. Tydi gras Duw, tydi drugaredd tuag ato ni ddim yn dibynnu, ddim yn pwyso o gwbl ar ein hymdrech ni, rhodd Duw ydyw. Eithr Duw yr hwn sydd gyfoethog o drugaredd. Tybed pa mor gyfoethog ydych chi'n gweld Duw? Pan oeddwn i'n blentyn yn tyfu fyny, mi roedd arian yn peth prin yn ein teulu ni. Dwi'n gwybod bod yna gyfnodau wedi bod yn brinach na hynny, ond mi roedd mam a dad yn deud wrthyn ni faint yn union oedd swm corn yn medru fforddio. Ond nad oeddwn i mi ofyn am fwy na o pump punt, os dwi'n cofio, oedd yr uchafswm ar y pryd. A fi wneud pori drwy catalog argos am bethau oedd yn llai na hynny. Llech chi cofio ffasiwn beth catalog argos? A, a pethau yn llai na phump punt fydda yn boddhau plentyn. Mi roedden ni'n meddwl yn dlawd am y Nadolig. Oedd mi roedd 'na fwyd a mi roedd 'na fwynhau, ond dyna rywsut oedd y meddylfryd oedd yno ni yn blant wrth tyfu fyny. A sylwch ar y cyferbyniad yma gyda Duw ein Tad. Gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drugaredd. But God being rich in mercy. Awn ni'm ar ôl y gweddill, ond mae hwnnw'n yn, wrth gwrs, yn llenwi allan ystyr y trugaredd, efo mae'n gweithredu tuag ato ni. Ond ga'ch annog chi gyfeillion ni cael meddwl mawr o drugaredd Duw tuag ato ni wrth i ni gamu mewn i'r flwyddyn ansicr, ansicr yma. Dwn i'm amdanoch chi os gawsoch chi panics munud ola gydag anrhegion Nadolig. Mi roedd uh, teifi gyda ni ychydig ddyddiau a cyn y clo ddod lawr arno ni. A mi roedd o'n mynd adre a taid nuts fel maen nhw'n mae cael ei alw. Falle bod chi'n gwybod pwy ydy o. Uh, Fred Francis yn dod heibio i'w godio i fynd â fo adre at mam a dad. A dyma na lapio presenter yn sydyn i geisiau danfon nhw i lawr i Gaerfyrddin. Ond, o dan y goeden yma, mae yna gasgliad o roddion na chafwyd amser na modd i'w dosbarthu. A dyn ni'n gwybod bod yna ambell i bresant dan goeden dolyg lawr yn y de yn disgwyl amdano ni. A fe gawson ni ryw neges a chwythig. Da chi'n siŵr bod chi'n methu dod heibio am bod un presant oedd rhywbeth fydde yn darfod gydag amser, perishable goods. Methu cyflwyno anrhegion, dal o dan y goeden. Fe oedd Julian darllen hanes y seryddion y doethion yn cyflwyno ei rhoddion hwythau, a Iesu drwy Mair a Joseph wrth gwrs yn ei derbyn. Ydan ni am dderbyn rhodd Duw i ni? Meddyliwch am y garol ganon ni. Duw yn rhoi yn rhad i ni, a Christ o'i fodd yn cyflwyno'i hun i ni. Mor gyfoethog yw Duw yn ei drugaredd tuag ato ni. Dyma'n wir y rhodd i ni ei hangen y flwyddyn hon. Peidiwch â'i gadael hi o dan y goeden. Mynnwch dderbyn trugaredd Duw. Rhodd rhad ydyw. Dewch i ni weddio. Ac wrth i ni nesau ato, gadewch i ni ddod ar oll o'r gofalon, y cymylau da ni yn ymwybodol sydd o'n cwmpas ni, yn peri gofid, yn peri ansicrwydd. Rhai y gwyddon ni amdanyn nhw yn yr ardal yma sydd wedi bod yn wael neu yn wael ar glwy. A rhai eraill ar glwydd, da ni'n cofio amdanyn nhw sydd yn gaeth yn eu cartrefi. A dewch i ni ddod dan a'n beichiau i'r hwn sydd yn gyfoethog o drugaredd. Fe blygwn ni Arglwydd ein Duw wrth y preseb, gan ddiolch am y rhodd rhyfeddol o dy drugaredd tuag aton ni yn rhad, oherwydd dy fawr gariad tuag atom, yn dy Fab Iesu Grist, fwy nac y gallwn ni ei ddeall na'i ddirnad. Mwy, falle, na gallwn ni gredu sydd i'w roi i ni. Cynorthwya ni yn y foment hon i estyn a derbyn dy rodd i ni yn Iesu Grist. Gad i ni roi ein hymdrechion heibio Ydy ni Arglwydd yn rhoi i ti'r oll o'n beichiau ac yn gweddio dy faddeuant a dy rodd o'i difeirwch i ni am ein holl ymdrechion tila i dy blesio, pryd mewn gwirionedd wyt ti am ein cofleidio ni. Fel ydan ni'n gobeithio cael cofleidio rei sy'n agos aton ni pan ddaw'r cyfnod yma i ben. Gyda ni'n diolch arglwydd am y rhai sydd mor ddygyn ac yn gweithio mor galed ac yn teimlo arglwydd bod beichiau'r byd ar ei sgwyddau i ofalu am y rhai sydd yn wael ac i ddarparu'r oll yda ni hangen. Gweddi daer o ddiolch ac o werthfawrogiad. Da ni'n gweddio byddi di yng nghyfoeth dy drugaredd yn cofio amdanynt ac yn ei bendithio. Diolch am gyfle i ganu ar garreg drws dawel nos. yn yr Arglwydd yn fynegiant o'n calon. Yn boed yna hefyd y seinio clod, dyna yw ein, ein rhan i'r un a ddaeth yn rodd rhad i ni. Diolch Arglwydd am fod efo ni. Derbyn ein gweddi a bendithia ni nawr yn enw ac yn nhuddiant i'n Harglwydd a'n Gwaredwr Iesu Grist. Yn dysgod ni, yn dawel bach ac yn ein cartrefi ac ym mhobman i weddio gyda'n gilydd. Ein Tad, yr hwn wyt yn ei nefoedd, sancteiddia'r dy enw. Dyled y deyrnas, gwnelai'r dewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Ac na charwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. cynnes iddo ti y deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen.